Mɛma mo akye, mɛma mo aha, mɛma mo adwo, yɛagye me so, yɛakorɔ ntɔ. Mepaakyɛw, yɛfrɛ me Mary Mensah Bonsu, anaa Mary Bonsu, anaa Mary One. Yɛfrɛ me Eno Mary, yɛfrɛ me Maame Mary, na yɛsan frɛ me Adwoa Sika. Mepaakyɛw saa din wei, deɛ wɔde bɛfrɛ me biara no. Megye so. Mary Wan, wofrɛ me a, megye wo so. Mepakyɛw me program a meyɛ yi, yɛfrɛ no Suro Nnipa. Suro Nnipa. Meba me nuammaa mo a moaware no, ɛne me nuammaa no a monwareeɛ no, meka akyerɛ mo sɛ, suro nnipa. Yɛwɔ Asugyafo group, Ɛna ɛwɔ awarefoɔ ho. Na merekɔ ɔmo a ɔmo nwareɛ a ansa na ɔmo aba awareɛ ase no, ɔmo na mɛdi kan aba ɔmo so. Sista, sɛ wo ne bɛɛma bi wɔ hɔ nom a, na mo twe mpena, ɛna mo yɛ nnipa tɛn a, you are very careful, w'ate? You are very careful. Hwɛ bɛɛma no yie. Sua sɛdeɛ wo se ne bɛma no bɛkasa. Sɛ bɛma no ɔbɛyɛ wo ho adeɛ a, ɛfiri wo suban. Ɔnyɛ wo ho adeɛ nso a, ɛfiri wo suban. Mmɛkɔ mo ne bɛma no. Wonua aduane nnɛ a, adeɛ kye a ne wagyae. Wo noa aduane no a adeɛ kye a ne wagyae. Bɛɛma no yɛɛ ready sɛ ɔpɛ wo no, wo ne wo namfofoɔ, ɔse o mɛware wo, wo ne wo namfofoɔ kɔ tenaa ase ɛna mo decideeyɛ ɛna mode ka brɛɛ no ɛna ɔse o mentimi. Ɛna ase sɛ wontimi deɛ a, me nso me ho mmɔɔ me ho so na wagyae. Na bɛɛma no ahyia obi na wɔabɛfa no. Ohyiaa no no, enti sɛ barima no, wo ne no kɔ asɔre, na sɛ ɔne wo twe mpena koraa na wagyae wɔ hɔ no, nti asɔre dɛ moma ɔmfa obiara biom, because wo nkoaa ne ɔbaa. Ɛna ohyiaa wo, ɛna wabɛfa wo. Wo deɛ ɔso wokɔɔeɛ no, wohuu barima no yam kɔm, nti wosɔre ama barima no aduane, wokorɔkorɔɔ no. Nti wonhuu sɛ, nkorɔfoɔ bɛka akyerɛ wo sɛ, ei, asem asi, Ɛnna na ɔne barima wei wɔ hɔ. Woteeɛ no, afei w'akoma de pirimpirimpirimpirim. W'akoma no a ɛde pirimpirimpirimpirim no, ɛnyɛ ɔbaa no na ɛkɔsee barima no pɛ o, barima no na ɛbɛsee ne pɛ. Ɛhɔ wonyaa Gangaliafoɔ mmea huri bɛgyinaa w'akyi, ɛnna ɛkɔsii wo sɛn? Nteteeɛ bɛn na wode tetee wo kunu no? Ɔbaa no se, Hehehehe, deɛ ɔno ɔwɔ ahobrɛaseɛ no o. a mokɔ a mokɔkeka nsɛm a moyɛɛ sei no, ɔbaa no se mempɛ biom, mede no ama wo fa. Ɔde no maa wo no nso ankosi agaw. Ɔno deɛ ɔte ne baabi. Sista, ɛyɛ a monsua kasa a mode bɛkɔ awareɛ ase na monyɛ aduane papa ma mo kunu mo nni. na monya akwadorɔ. Momma mo kununom aduane nni. Sɛ obi na ɔtu wo fo sɛ kɔyɛ aduane ma wo kunu ni, anaa kɔyɛ aduane ma wo boyfriend no ni, sɛ obi tu wo fo sɛ kɔ na kɔyɛ aduane ma boyfriend no ni, nti wonim nyansa sɛ sɛbi o, wobɛyɛ aduane ama boyfriend no adi. Ɛnka ne tete hɔ nom no, sɛ wahu barima koraa no a, wokɔ ne fie no a w'ani gye wo ho no, Ɛno koraa woyɛ aduane kakra bi na wode asie na wode akɔma bɛrima no kɔ so kɔda ne nkyɛn. Ma no aduane ni na adeɛ akyi no wantwa ahwɛ. Worekɔ a wode aduane no asie o, wode akɔma no, wadi, wanya ahoɔden. Woama no aduane adi na woama no Nyankopɔn aduane adi. Nti da biara ne werɛ mfi wo. Yɛka sɛ wonim awareɛ no, ɛno no. Na ne bɛma no tena hɔ nom no, ɛdeɛn nkɔmmɔ na wo ne no die? Ɛdeɛn asɛm na wo ne no ka? Wo ne no nni nkɔmmɔ, wo ne no nyɛ hwee. Wofa fon a na wodi no atɛm. Wofa fon a wo se nkurɔfoɔ se, wofa fon a wo se nkurɔfoɔ se, wofa fon a wo se nkurɔfoɔ se. You are very careful. Wobɛduru akyi. Na sɛ ɔkaa sɛ, Mmiɛnsa. Ɛbɛtɔ so nan. Wo kokromoti no a wode yɛsei no, kaa no a ɛde ɛrebɛtɔ so mmiɛnsa asɛ nan no, twa wo kokromoti no firi hɔ na kaa no ntumi nhyɛ wo. Na gyae sɛ woredi apa, apade apate, na wogye kawa foforɔ. Na da biara ka sɛ, oh, ɔba, wo deɛ wokɔ a, ɛbɔ nnɔnsia a, obi foforɔ bɛba. Saa ɛbɔ nnɔnsia a obi foforɔ no bɛba no, na deɛ ɔbɛba no,

Wo hu bɛma n'abusuafoɔ no anam wɔn mo so na wo nyɛ dɛn? Bɛma n'abusuafoɔ koraa ba fie koraa no wo tumi nhwɛ wɔn anim na wo aka wɔn anim asi so. Wo nim sɛ deɛ ɛsi smile. Wo nim sɛ deɛ ɛsi smiling. Ɛna wo nim sɛ deɛ ɛsi kasa. Ɛna wo nim sɛ deɛ ɛsi sɛɛvo awɔhoɔfoɔ. Anka wo kunu nua mo ba koraa no yɛse awareɛ nyɛ bɛma na awoware no o. Wɔn a wɔgu nkyɛn no wɔn na woware wɔn. Ɔba woato prɔm ama wo kunu nua anaa wo kunu nnamfofoɔ. Ɛna fofoɔ nso gye awadeɛ. Wo kunu nnamfofoɔ, woato prɔm. Ei dase berɛ. Wo nnamfoɔ mawie wo ne wɔn mo nnuane no o. Deɛ ɔbɛtan ara bɛtan o, deɛ ɔbɛpɛ w'asɛm bɛpɛ w'asɛm. Wo deɛ woayɛ w'Onyame so adwuma. wokɔ. Woawie, wokɔ. Ɛnna yɛfrɛ no ɔbaa papa. Ɔbaa a ne kunu nneɛma ba ne nkyɛn, na ɔde akonnwa asi hɔ. Yɛreka abusuasɛm o, n'ano kyam kyam kyam kyam, n'ano nnam kyam kyam kyam kyam. Eii! Abusua no nni mu sɛɛ. Wɔahyia na wɔreka abusuasɛm. Ɛhɔ koraa maa ho excuse kakra na kɔhyɛ dan mu kakra. Ɛhɔ na ɔbaa yi n'ano kyamkyamkyamkyamkyamkyam. Ee! Adoamansa, ka w'ano kyerɛm. Owie a na wafrɛ ne nan foforɔ. Ei! Ɔdɔ, bra bɛtie asɛm ɛ. Ei! Ɛnnɛ deɛ good news aba o. Hwɛ, me kunu, me kunu nua no, ɔba abɛgyina ha na abusuasɛm na tententententententenn na tententententenn na tentententenn, na me nso mɛtutu bi ama wɔn. Ɛna ɔtutu bi maa wɔn na ɛsii wo sɛn? Ɛsii wo sɛn? Ɔtutu bi ama wɔn. Ɔ- na ɔdafo nso aka ho. Yere ho, yere ho, ɔkyɛ ne yi wo kɛtɛ, ne asi abɔnten. Na ɔdafo no asa asere wo o. Wowie na wokae, w'adamfo no waka akyerɛ obi foforɔ. Nti wɔsa asere wo o. Nti na mese suro nipa. Ɔno a ɔne wo rekɔ ɔne wo reba no, ɔno ara nso na ɔde wo bɛhwe fam. Suro nipa. Lande ha, yɛn lande hanom ankasa na yɛwɔ no, obi wɔ kunu, nanso ne mpenafoɔ yɛ five. Ne mpenafoɔ a ɛgu akyire yi bɛyɛ five. Ɔkɔ Ghana a, ne mpena ni. Mma no a ɔwo wɔn no, wawo mma bɛyɛ five, sɛ three, sɛ one, sɛ two, fa sɛ six. Mma no, ɛnyɛ bɛma na ɔno ne te ne mma o. Ɔde ne mma no gyigye susu. Nti wohu a wɔte baako pɛ no ho a na ɔreserew. Hmm, hwɛ ne ho, ɛdeɛn na ɛwɔ ne ho? Hmm, ɛdeɛn, ɛyɛ a wɔmmɛhyɛ yɛn sɛdeɛ yɛasi adrɛɛse. Hey sister, wo a wonni hwee no, yɛbu wo o. Hwii ne wo ho no yɛ bu wate respɛte wo tra wo kunu ho saa wate na deɛ ɔwɔ bie no a wɔso ɔyɛ guy no yɛ mu no maame yɛ mu no ɔde ne ma no ɛgye susu ɔkɔ bɛma wei hɔ a ɔbɛ nie na wakɔgye ɔkɔ bɛma wei hɔ a ɔbɛ nie ɛti ne ba no ankasa no a ɔkura no no ɔnim sɛ ne papa mo yɛ sɛ mmiɛnsa. Menim m'adamfo bi, yɛne no wɔ Ghana. Wobisa no sɛ, Fɔsti, n'apapa wɔ he? Ɔse, me ma me maame se me papa mu yɛ mmiɛnsa. Yɛakyerɛ me baako wɔ ha, yɛakyerɛ me baako wɔ ha, yɛakyerɛ me baako wɔ ha. Yɛse, Ei! Wo papa mu yɛ mmiɛnsa? Na hwan paa ne wo papa? Ɔse, Ɛnneɛ mennim o. Asɛm no a na maame ka hyɛɛ ne tirim nti bɛpem no a wanyini no, ɔwareeɛ no, yɛnhu barima koraa a ɔba abɛgyina nti da biara ne wɔfa mu na ɛbɛgyina ma no. Ɔwareeɛ ne wɔfa mu na ɛbɛgyina hɔ de ma no. Yɛnhu papa koraa a yɛse papa wei na ne ba ni nti ɔba abɛgyina hɔ no, ne wɔfa na ɛbɛgyina hɔ de ma no. Asɛm a meka kyerɛɛ m'adamfo no sɛ, Fosti! Sɛ wo maame bu saa abira no a, mmu saa abira no bi. Ma w'ani nna hɔ. Na wo nso daakye wo mma, yɛmmu wo mma. Ɔsɛ mate. Aba awarefoɔ, ɛne wo kunu nni nkɔmmɔ, wate? Ɛma wo kunu nyɛ mmɔbɔ. Yɛbɛware wo no, yɛka nsɛm nyinaa de kyerɛ wo. Ɛnɛ wode wo kunu ayɛ tweatwea na ade twitwi wo se. Wode twitwi wo se. Bɛma no wommu no o. Wommu bɛma no baako baako baako baako baako baako. Kɔ kɔ bɛka kyerɛ wo sɛ wodi pounds, me nso medi pounds. Wonyɛ obiara nsene me. Nanso bɛma no ɔyɛ obi sene wo. Anka mmaa koraa yɛne Nyame ka akyire a anka yɛtumi yɛ yɛdɛ o. Nanso tirimɔdɛ bi wɔ hɔnom a yɛyɛ ama no ayɛ gyimi. Sɛbesɛbe mpere aduasa. Gyimi bi wɔ hɔnom a yɛyɛ ama no ayɛ gyimi. Ɔbaa sua aduane nso yɛ. Yɛ aduane ma wo kunu nni na korɔkorɔ wo kunu. Fa wo kunu to wo nsam na fa wo nofo no ma no nnom. Barima ɔntwa nofo da. Barima bɔ akɔkora koraa a, ɔda so nom nofo. Fa no to wo nsam sɛ baby. Na yi wo nofo ma no nnom. Gyigye wo kunu so, na ɔyɛ ɔberempɔn mu a, gyigye ne so. Sɛbesɛbe mprɛ aduasa. Obi koraa ne ne kunu ada awie no, na wadan n'atikɔsie na ɔde ama ne kunu no. Ɔne ne kunu no nni nkɔmmɔ o. Ɔne ne kunu no nni nkɔmmɔ. Sɛ wobisa barima no sɛ, Ei, Daasebrɛ, ɛnnɛ nneɛma kɔɔ sɛn? Biribiara yɛ okay. Ɛnnɛ koraa na mehwɛ w'anim koraa asɛ w'anim nyɛ me funny. Ɛnnɛ yɛreyɛ adwuma yi koraa mehwɛ w'anim a w'anim nyɛ me funny. Ade deɛ na woredwene? Ɛdeɛ na woredwene? Woama wo kunu n'ani agye. Woama wo kunu n'ani agye. Kasa. Ɛduru time bi a, wo ne barima no da hɔnom a, di nkɔmmɔ.

ka hɔ. Wabɛda akonnwa mu nso a nso hɔ ara o na wafa phone. Hey, ɛnɛ wonim asɛm a ɛɛsi ei, ɛnɛ me mɛgyaa bɛɛma no, me ei, sister susu kasa wate, ɛnyɛ hyeehyee, wai, ɛso pɛ bɛɛma no. Wodi n'atɛm awie na wanya wasa akɔda n'akyi. Sister sisi kasa wai, na kurakura wo kunu. Wohwɛ n'abufuo no reba a, ɔbaa no ho asi fam. Kora na ba, to wo ba na bɛmma no akoma akɔ ne yam. Ma no aduane nni. Wokɔto sɛ, Mapɔn adwuma, maba, mereba fie. Me kunu ne ɔbaa da hɔ, dan w'ani na kɔ. Mmusa no hwee. Nya akokoduro na dan w'ani na kɔ. Ma no nhunu sɛ woagyimi, wonyimii. Mmusa no hwee. Mmɔ so nkyerɛ w'adamfo bi da. Nka nkyerɛ w'adamfo bi da. Yɛ dinn. Wobɛba baabi na ɔbaa no ɔkɔ. Yɛ aduane ma no nni. Ɛne no nkasa. Ɛhɔ ara wohu otumi sesa. Yɛ no a woyɛeɛ no, otumi sesa. Ɛnyɛ gyimi na wagyimi o. Wompɛ sɛ w'asɛm bɛkɔ abɔnten. Woakɔfa nkurɔfoɔ koraa ba a wɔrekɔhu dwaato ara sɛ, Oh, mayɛ me yere bɔne, sei na ɛsiiɛ no. Nkurɔfoɔ no ba a, wɔse, Oh, ee, me kunu ɔte sɛn? Wɔse, Wɔahu mo akyɛ oo, na menya aduane mu na mommɛdidi. Nti monnidi. Biribiara nni yɛn ntam. Yɛdeɛ yɛte ɔdɔ so. Ɔ, ntorɔ na ɔretwa. Wɔse, Wɔahu mo akyɛ. Nti wɔkaa asɛm a mo bɛba fie waka wode atete wo ho wama bɛma no anim angu ase ɛnyɛ no afei na aba bɛtena ase ɛna mede me nka hwee me deɛ ɔde ayɛ me ni ɛma wasɛm nka wo tirim ɛbɛduru mmerɛ bi no ɔbɛsesa. Tebea no a ɔwɔ mu no, ɔbɛsesa. Sista, mɔɔ no a worekasa no, na ahoɔden no nso reba mɔɔ. Mɔɔ no a worekasa no, na wayɛ kuntann, na mmom woammue w'ano ankasa a, woabrɛ no ase. Mmaa, barima yi, wo ne no akɔtɔ mortgage, ne na ne ne wɔ nkwadaa. Wode anim agye, ɔbaa yi, w'adwuma dodoɔ sɛn na wobɛtumi ayɛ? Yɛnim sɛ wogye sika. bɛma yɛyɛ adwuma nso de tua mortgage no. Mo nyinaa na mo ba no ne o. Wowɔ ba a, wontumi mfa nsa nsi wo bo nka sɛ, me nko ara na me ba ni o. Mo nyinaa na mo ba no no. Ɛdu mpɛnpɛnsoɔ no, bɛrima no woregyaa no. Wayi ne nneɛma asi abɔnten. Ɔse ɔnkɔ. Afei ɔse mortgage no matɔn. Me ne me mma afa mmienu. Osogye baako. Nti nkwadaa no nyɛ papa no ba? Mepɛ sɛ mebisa mo. Nkwadaa no nyɛ papa no mma? Anaa nkwadaa no wɔwɔ papa foforɔ bi wɔ baabi anaa? Nkwadaa no nyɛ papa no mma? Adɛn nti na nkwadaa no sika no a wokyɛɛ mu no yɛ yɛtuu mmienu maa no? Wonka sɛ nkwadaa no sika no, okay mekyɛ mu half, wo nso fa half na me nso memfa half. Daabi, bɛma no nkɔyɛ kusuu. Mmaa monhwɛ yie o. Maamefoɔ nso mommoa mo mma. Mommoa mo mma koraa, mommoa mo mma. Mo ani kyiri sika. Sika no ɛne agyapadeɛ no, ɛno ne adeɛ a ɛhia maamefoɔ no. Mommoa mo mma. From beginning deɛ, wo ba no ɔbɛyi ndwan o. Na awieeɛ no ne asɛm no. Awieeɛ ne asɛm. Ɔbaa bi wɔ hɔ nom a, barima bi te wo sɔre a, ɔnto wo koraa na wakyea wo because ɔsuro wo. Awieeɛ ne asɛm no. Monto mo mma fɔ wate. Barima no ɔsɔre anɔpa a na wakɔ na waba. Na saa barima korɔ yi a meka n'asɛm yi, ebia Nyankopɔn ayɛ no adom na wakɔnya ɔbaa bi. Na ɔne ɔbaa no te hɔ, ne nnoɔma nyinaa kɔ yie. Na wo ɔbaa no nso a woyɛeɛ no, nnoɔma nkɔɔ yie. Afei woayɛ basaa. Obi bɛhu, afei nnamfofoɔ no a wɔtu wo fo no, wo maame na ɔtu wo fo no, afei na ɔka kyerɛ wo, ei Adwoa, mehyia wo kunu no, yɛ a wayɛ kama, ei kaa bi a ɔda mu o, ei ɛnneɛ sɛ hotel bi a ɛsi ha no ɛyɛ wo kunu dea, ei wo kunu yɛ nnoɔma kɛseɛ, yɛnkɔ dwa atoa yi. Yɛnkɔ dwatoɔ wɔ he? Ɔnyaa sika no deɛ, yɛnsan nkɔ dwatoɔ ɛ, yɛnkɔ dwatoɔ no wɔ he? Yee, wei deɛ mekɔpɛ mpanimfoɔ. Ɛdeɛ mpanimfoɔ? Saa Tamale Goni ɛreba no, wo maame na wonte hɔ? Wo na woresu gya agu mu. sɛ gyaa no, na ɛnɛ deɛ wokɔɛ na bɛɛma no ayɛ yie no, yɛnkɔ dwaatoa, ɛmfa no yɛnkɔ dwaatoa. Wogyaa no na nkoa sɛe a, ɛna nka wobɛtoo no kwan wo na ɔsrɛ sradeɛ a, nka wobɛkɔ dwaatoa. Nka wobɛkɔ dwaatoa. Na owie so aka sɛ, hmm, me deɛ ɛnyɛ me o, ayi, sɛ, ayi, gɛn wei nti ɛna ogyaa me. Ɛnyɛ gɛn nti na ogyaa wo, na wagyaa wo, wagyaa no for two years. Watena hɔ nom awe so ara na ɔkɔhyiaa saa nipa no. Ɛnyɛ gɛɛ wei nti. Mfa gɛɛ no nyɛ abɔdeɛ no nka da. Sɛ ɔso pɛ agyapadeɛ na wagyeɛ. Wose nipa no kɔyɛ kohwini. Nyankopɔn ɔnte sɛ nipa dasani. Ewiase suro nipa wate. Suro nipa. Ɛnsofoɔ no montu mo mmabaa no fo. Mommma mo mma no ani nkɔbrɛ agyapadeɛ. Na yɛka agyapadeɛ agyapadeɛ no a, agyapadeɛ no ne yɛn mma no a ɛkura yɛn no o. Agyapadeɛ ne yɛn mma a ɛkura yɛn. Te kurom ha, wo ne wo kunu agyae. Sɛbio, sɛ wo kunu mfiri mu te sɛ deɛ me ne me deɛ afiri mu no deɛ a, ɛno ne yɛ different. Me, menim sɛ Nyankopɔn, da biara ɔbɔ me ne me mma no ho ban. Deɛ mɛka biara no, me mma no, wɔtie me na aso mpa mu. Because nkwadaa no, wɔn biribiara ne me. Wɔn maame ne me, wɔn papa ne me, wɔn nua, wɔn biribiara. Nti biribi a ɛbɛba biara no, ɛ back to me. Na sɛ wo ne wo kunu wɔ kurom ha na woyi wo kunu si abɔnten, wopɛ sɛ ɔma n'abrabɔ yɛ sɛn? Yɛn mmaa a yɛkunkum wɔn nyinaa no, ɛfiri yɛn mmaa no o. Wɔntumi ne barima no ntena na wayi barima no asi abɔnten. Yɛsrɛ mo. Monnwene mo mma ho first. Ɛdan no a yɛresie no, yɛbɛgya hɔ akɔ o. Hwan na wode regya no? Kaa no a yɛte mu no, yɛbɛgya hɔ akɔ o. Mo werɛ fi sɛ yɛwɔ six feet da yɛn anim? Ɛnyɛ seven o, ɛyɛ six da yɛn anim. Anammɔn nsia no a yɛbɛtu na yɛbɛkɔ no, Hwan na wode w'agyapadeɛ gya no sa? Me nua, me maame. Hwan na wode w'agyapadeɛ gya no? Menim obi a ɔwuiɛ, na nkurɔfoɔ resu. Ɔwɔ agyapadeɛ pa ara. Ɔwɔ agyapadeɛ. Nkurɔfoɔ resu. Ɔwɔ dan, ɔwɔ cars. Ɔwɔ shop, big shop. Ne nkwadaa bɛboro bɛyɛ thirty. Afei wɔresu sa ara. Mete ayie no ase o, mete ɛda no a ɔwuiɛ no, mete ase o. Wɔresu ara. Maame baako ɔse ee, na ne mma ayɛ sɛn? Obi so wanwo da ɔse a na mesu ayɛ dɛ wei na mesu atsen atsen mu na wanwo da no na egyapadeɛ na ɔbɛpɛ na hwan na ɔde egya no anaa mo bɛkɔ mo ayanka ne mo bɛkɔ mo ayanka akɔpɛ nantwie anaa mpɔnkye de ɔmo aba abɛgu hɔ nom anaa nti na egyapadeɛ a ɔpɛɛ yɛ nyinaa wantumi ampɛ nipa baako koraa anfa annya no ɛna ɔyɛ foolish paa. Ɛhɔ na me werɛ ahow. Na me werɛ ahow. Ɛnna mekae sɛ, 'Ei, sɛ nnipa ho hia! Nnipa no a wɔtutuu nsɛm guu w'asom no a wɔse gyaa wo kunu no, ɛno m'agyapadeɛ nti kɔgye agyapadeɛ no. Sista, last minute no, wobɛhu nnipa no, ɛbɛba abɛdane ntɔkwa wɔ mo ntam. Wɔbɛka akyerɛ wo sɛ manka ne saa, sɛ wo deɛ woagye me a, enti na mese suro nnipa. Ɛne wo kunu nni nkɔmmɔ. Fa wo kunu nyɛ w'adamfo. Ɔbawale ni, mma obi nwurawura wo fie rɔfrɔf. Wo fie no nyɛ hotel. Wo fie no nyɛ chapel asɔɔdan. Wo fie no nyɛ sukuu. Ɛna wo fie no nyɛ Kingsway. Ɛna wo fie no nyɛ Makola dwom. Na da biara w'abue pono a, yɛn nwura mu, yɛn nwura mu. Adre, to wo pono mu kakra, w'ate? To wo pono mu, na to w'ano dare ka. To w'ano dare ka. Papa o, bɔne o, tena wo kunu ho. Ɛbɛboa wo. Papa o, bɔne o, tena wo kunu ho. Ɛbɛboa wo. Yɛn mmaa a yɛbrɛ wɔ kurom ha nyinaa, ɛfiri yɛn mmaa yi.

Ɛno nni ne wo nkɔmmɔ. Na w'asɛm mpue abɔnten. Ne nnamfo nyinaa na ɛka yɛn asɛm kyerɛ no. Because nnipa bi wɔ hɔnom a, ɛyɛ sɛ wɔsuro no. Na wɔsuro nnipa. Nnipa hu wo ho. Wokuku seku. Nnipa hu wo ho. Ɛne yɛbrɛ wɔ lande ha o. Mmaa no yɛbrɛ. Me deɛ thank God. Onyame, da biara meka sɛ wayɛ bi ama me. Me kunu afiri mu o, but meyɛ okay. Nyame no madi no yie. Obiara nkɔgyina abɔnten nkɔka asɛe o. Wɔn a wɔgu m'anim ase nyinaa no, seesei no, aboa abɔ wɔn. Saa time a papa no firi mu no, yɛhyɛɛ aseɛ guu m'anim ase. Nanso deɛ ɛyɛ sɛ meyɛ me kunu biara no, meyɛɛ no. Ɔmo annya me nti no, ɛna obi hyia me a, ee wɔde ne ho. Ee hyoo maame, ee maame Mɛlidi wayɛ adeɛ, Nyame na ayɛ. Saa tam a na me kunu yare no, obi tumi hyia me ɛka kyerɛ me sɛ, akwadaa ketewa, adɛn na wo struggle saa, adɛn na wonyaa papa yi? Papa yi na ɛde wo baa kurom ano, adɛn na wonyaa na wo teetee saa? Wokam to you, mate. Obi tumi frɛ mu wɔ fon so, Mɛli adɛn na wosuro gu saa? Adɛn? Gyaa papa no. Hɛ, ma me ne w'anim nyɛ nkɔka nsɛ wɔbɛma adan. Gyaa papa no. Ɛdeɛ nko ara na wogye. Wanyini awie no afei na ɔba bɛtete wo ne wo mma. I'll come to you. Na ɔsan afrɛ, Mɛli woayɛ ready? Yɛnkɔka nsɛm sɛ menyɛɛ ready. Menka hwee. Meba abɛkasa yi, ɔkyena menim asɛm koraa, wo nso wode me pie wɔ abɔnten. Nti sɛ mammue m'ano na mankasa a, owie a ɔse, Mary deɛ wagye me o, Akora wagye me o, watena hɔ ama papa yi yɛ dɛn? Ɛresisi no. Ɔnsisii me. Me mma nti. Me mma daakye no hia me. Me mma no daakye no hia me. Mepɛ sɛ bɛma no ka ho na yɛatete me mma no. Ɛnyɛ deɛ atwam. Ɛyɛ deɛ obiara bɛyare. Obi nim deɛ ɔbɛkɔ agya ne yɔnko. Yɛdii m'atam. Akwadaa kɔfa panin. Na panin yare na ɔrestrɔgo. Yɛdii m'atam. Nanso ɛnam ɔdɔ a mewɔ nti. Wokɔ awareɛ ase a, bɛrima no yɛ wo biribi a, kae papayɛ baako bi a ɔyɛ maa wo. Saa tam papayɛ no, ɛgye wo ne w'abusua nyinaa. Kae saa papayɛ no, na bɛrima no yɛ wo biribi a, wagya ama no aka. Kae saa papayɛ, na bɛrima no yɛ wo biribi a, wagya ama no aka. Ɛduru tam a, me kunu wieɛ. Me kunu nnamfofoɔ, yɛtwee yɛn ho. N'adamfoɔ ne no rekɔ ne no reba no, yɛdii nnawɔtwe da wieeɛ, ɔtwee ne ho. Yɛsrɛɛ no koraa sɛ twerɛ boot a ɔntwerɛ mmaeɛ koraa ɔse ɔntumi. Ɔtwee ne ho. Wonim sɛ ebia sɛ ɔne bɛhwɛ me ne nkwadaa no o, sɛ sɛn o, ɔtwee ne ho. Na sɛ Onyankopɔn, Onyame, ɔse sɛ ɔbɛsi wo hene, Obesi wo ɔhemmaa. Baabi a wohyɛ biara no, ɔde wo bɛba. Da biara na me mpaeɛ, da biara me mpaeɛ a mebɔ ne sɛ, Awurade, mensrɛ hwee mfiri wo hɔ o, na mmom ma me nyansa sɛdeɛ ɔhene Solomon, womaa no biribiara a ɔse ma no nyansa no. Saa nyansa no bi nko ara na mehia. Na sɛ menyaa saa nyansa no, Nyame ma metu anammɔn. Deɛ ɛsɛ sɛ meyɛ biara no, Meyɛ manni nnipa ano akyi nti na mese suro nnipa. Wonim sɛ m'adamfo wei deɛ ɔdɔ me. Tam a sɛ mobɛto wo no na wobɛhu ɛkwan a w'adamfo no ɔde wo bɛfa so. Nti ewiase wote hɔ nom a suro nnipa. Ɔne wo kɔ ɔne wo ba no suro no wate suro nnipa. Mmarima no nso mo ne mo yere nni. Na monya ateate a. Bɛma bi wɔ ɔfrɛ ne yere kɔ ɛnyɛ akɔ no hei nyina awɔ yi hei nyina awɔ yi hei yɛyɛ nyame ka akyire o moso mo nyegye yɛ so mo nyegye yɛ so wate bɛma bi wɔ hɔ nom a waware ɔbaa no o. Nanso ɔbaa no, da biara ɔdi awerɛhoɔ. Saa ɔbaa no a ɔnkasa no, da biara ɔdi awerɛhoɔ. Adɛn? Woware ɔbaa no na wohyia wo yɔnko baa, kyerɛ sɛ wohwɛɛ no heis, ɔyere no nte saa, ɔyere deɛ n'asɛm te sɛ deɛ medeɛ menam hɔ yi, ɔyere deɛ n'asɛm. Na wohyia ɔbaa foforɔ na wadrɛseɛ na afei wogyina hɔ, ei Kala wei paa, bra. Ɛna nkɔbisa ɔbaa no sɛ ataade no a ɛhyɛ no no wotɔɔ no hene? So wotɔɔ bi Ɛna ɔde maa wo yerɛ. Ɛna etire no a ɔbaa no yɛɛyɛ no, ɛyɛ wo fɛ. Ɛna ɔde ɔbaa no kɔ tenaa Seruwa. Ɔbaa no, wo yere no ho nyɛ akɔnɔ. Ho bɛyɛ akɔnɔ. Lipstick na ɔbaa no de too n'ano no, ɛna wo hui yɛ, ɛna ɛyɛɛ wo fɛ. Ɛna ɛno nti w'adwene asesa a. To bi ma wo yere na ɔmfa nto n'ano. Ne ho bɛyɛ wo akɔnnɔ. Awarefoɔ, susu mo adamfoɔ mma w'awareɛ mu. Woredi sugya a, susu mo adamfoɔ mmara mu. Adamfoɔ sɛe nnoɔma nyinaa. Adamfoɔ bɛsɛe w'adeɛ. Maame tie, paapa tie, mepakyɛw stɔpo. Wokɔ aware ase a, mfa wo maame nkɔ, mfa wo papa nkɔ. Ɛyɛ ɔbra a ɔbɔ akɔsi awieɛ. Wo maame waware bio na ɔne ne kunu ayi ndwan na ɔde no akɔsi awieɛ na baako asie baako na ɔte hɔ nom. Wodu awareɛ ase a, nka sɛ maame tie, paapa tie. Mesrɛ mo. Bɛrima no asɛm no a ɔka kyerɛ wo no a wokɔdii n'akyi no, sɛ ɛduru mpɛnpɛnsoɔ na ɛmu ɔden a, Kae saa asɛm no, ne folo no, ne bo fu koraa mma wo bo mfu, mma kɔm nso nni wo kunu. Mfa Nyame aduane nso mma n'atirimmɔden. Ma ɔdɔ ne koroyɛ ntena mo ntam sɛdeɛ daakye wo mma no nso bɛnya ɔdɔ ne koroyɛ. Nyankopɔn ɔnhyira mo na ɔnka mo ho. Wohu wo nua bi a, wo ne no nhyɛ. Meda mo ase. Yɛfrɛ me Mary One. Wofrɛ me Adwoa Sika a mɛgye so. Wofrɛ me Mary Bonsu a mɛgye so. Wofrɛ me Eno a mɛgye so. Wofrɛ me Maame Mary a mɛgye so. Meda mo ase sɛ motie m'asompɔ mu. Obiara mfa bi mmɔ no ntomaa no, na mmaa no a mote awareɛ ase no, monnya ɔdɔ ne koroyɛ na mo ne mo kunu ntena. Na mo forget agyapadeɛ mo mma no kura mo no, ɛne agyapadeɛ kɛseɛ. Na mo mmienu ntumi ntena na monhwɛ mo mma, na mo mma no nso abrabɔ nsi wɔn yie, na mommɛyɛ mpanin pa Na daakye bi a ɛbɔ aberewa koraa na wɔgyina wo funu ho koraa no a, yɛaka sɛ, ah, maame yi, watete ne mma no yie. Meda mo ase. Peace.